ke ratsa re ngwešo re lentšu la modimo re yo bala bibele eh, bukeng ya jesaya from the, uh, chapter 50, uh, 53 re lo thoma from verse number 1 ke ne re bonnete ba re um jesaya e tloga e belela taba tše dintšhi kudumelo re tlo e bala ka moka ga yona re nyaka gore taba tše re di kwe ka botlalo ngwaneši jesaya chapter 53 from verse number 1 ka leina la seesemaya ke isaiah um mola ka pebele ya sepedi yona e re jesaya ngwanešu ke ra gore e se kebe ya go timelela jesaya or isaiah 53 verse number 1 yona e balega ka tsela ye e re setšhaba sa fetola sa re Ke mang yo a bego a ka dumela tše bjale re di begago? Le gona ke mang yo a bego a ka bona gore tše ke ditiro tša Morena? Mohlanka wa gagwe o godile pele ga gagwe bjalo ka lehlogedi, boka modu wo o melago mobung wo o omilego. O be a se na seriti le gona e be e se yo mobotse mo re bego re ka go mo šetša. Mo go yena go be go se seo se ka go se ka re kgahlago, mo re bego re ka mo kganyoga. Re be re mo nyatša, re mo gana. O be a phela a tlaišwa, a tlae, a, a, a tlwaetše go kwešwa bohloko. Go be go se na motho yo a ratago go mo lebelela. re mo nyatša mme re sa mo šetše. Eupša mahloko ao a bego a lebane rena a kwele ke yena. Ditlaišego tšeo re bego re di swanetše gore di swanetše di wele ye di swanetše gore di wele yena. Mola rena re be re gopola gore o otlwa ke Modimo ka matshwenyego ao. Eupša O hlabilwe ka baka la dibe tša rena, a otlwa ka baka la makgopo a rena. Rena re ile ra boelanywa le Modimo ka go otlwa moo ga gagwe, ra fodišwa dinthong tša gagwe, ra fodišwa ke dintho tša gagwe. Ka moka re be re swana le dinku tšeo di timelago, o mongwe le yo mongwe a eya mo a ratago gona. Eupša Morena a mo rweša makgopo a rena bohle. O ile a swarwa gampe eupša yena a ikokobetša, a se ke a re selo. A etša kwana yeo e hlabja e išwago tlhabong, a ikhomolela bjalo ka nku, a ikhomolela bjalo ka nku ye e kotwago, a se ke a se ke a bolela selo o ile a swarwa a hlolwa a tšewa a yo bolawa mme le o tee wa batho ba mehleng yeo a se ele tša go bolwaya ga gagwe tlhoko le ge ba be ba ratile go mmoloka le basenyi o ile a bolokwa lebitleng la mohume o be a se a ka a a oba molato goba a bolela maaka morena o re e be e le thato ya ka ka gore go bolawe yo ke dirilego gore a tlaišwe lehu la gagwe e bile sehlabelo le tebalelo ya dibe ka gona o tla phela nako ye telele a ba a bona ditlogolo tša gagwe mme nna ke, ke ka phethagatša merero ya ka ka yena. Ka morago ga tlaišo le go bolawa o tla buša a phela. O tla tseba gore ga se a tlaišetšwa lefela. Mohlanka wa ka yo a se nago bosodi o tla otlwa legatong la ba bantši, mme ka baka la gagwe ka swarelwa mme ka baka la gagwe ka ba swarela ka gona ke tla dira gore a godišwe a dule le banna ba hlomphegago o gafile bophelo bja gagwe ka go rata a tlaišwa bjalo ka disenyi le ge e be a rwele dibe tša ba bantšhi mme a rapela gore badira dibe ba swarelwe Ngwanešu, temana ye re e badileng o ikwetše ka ditsebe tša gago, ngwanešu. Isaya o be a bolela polelo ya seporofeto. Isaya o be a bolela ka tsela ye e le goreng dilo di tlo diragala ka gona. O be a porofeta tiro tše e le goreng ngwanešu di tlo phethagala godimo ga Morena Jesu. o bolela tiragalo ye e le gore ngwanešu o be modimo a mmontšha yona mohlomongwe ka mokgwa wa pono e le gona go mmontšhiša gore morena jesu o swantse gore a tlaišwe a bolawe mara taba tše di di bontšhiša batho ge ba be ba di lebelela ba be ba bona o kare modimo wa mo tlaiša mara ba ba ba sa tsebe gore ditiragalo tše ka moka ga tšona e be e le ditiragalo tša gore modimo o ba a phethagatša thato ya gage Ngwanešu, Isaya ga a e bolela, o e bolela ka seswantšho sa gore taba tše di bontšha o ka re Modimo o be a nyaka go tlaiša Morwa wa gagwe. Ba bangwe ba be ba re ge ba e lebelela ba bona o ka re Modimo mohlomongwe o a mo otla ka baka la makgopo. Ba bangwe ba be ba re ge ba mo lebelela ba bona o ka re mohlomongwe Modimo o be a mo otla ka baka la gore ba bangwe ba be ba kwele a šetše a ipoletše gore yena ke yena Morwa wa motho. Ba thoma go bona gore no, botsebotse motho yo o tlaiše ke yena modimo o tlaiše ke tatage ka baka la gore o ipitša morwa wa modimo na ke mang motho yo wa lenyatšo le le kakakaka mo e le goreng a ka ba ipitša ngwana wa modimo ba ba ba sa tsebe gore taba tše ka moka tše di be di phethagatša ke modimo ka sebele modimo ke yena a mo išitšeng kotseng ya sefapano gore a šwele batho ba bantši gore ga e bolela Isaiah wa e hlalosa gore o šwetše gore batho ba bantši ba kgone go lebalelwa dibe ga ya koteng ya sefapano e be e le ka thato ya modimo gore batho ba bantši ba tla ba lebalelwe dibe mamhla wa lešwere bo mathobela re eme ka confident re a bolela re re phološitšwe re hlatswitšwe madi ka baka la gore jesu kriste o re šwetše koteng ya sefapano Isaya ngwanešu o e bolela ka mokgwa wa porofeto gore ditiragalo tše o ba a bolela ntho e sa tlang a bolela gore ditiragalo tše ka moka ge o di lebeletše ka leihlo la setho o bona e le punishment mara o e lebelela ka leihlo la semoya o bona e le tokologo moyeng wa motho go be go le swanetše ngwanešu e be e le maswanedi gore a ye koteng ya sefapano gore a kgone gore kgwela dibe Mamohla ngwanešu re bolela ka tsela ye ka baka la gore le mamohla re sa e rera efangedi ye ya gore Jesu a šwa a šwela batho gomme rena dibe tša rena tša lebalela ka baka la gore tiragalo ye e be e hlaga ngwanešu e be e bonagala o kare ke movie mara ka ditaba ka moka e be e le sešupetšo sa gore Ke tebalelo ya dibe tša rena ka moka. Ngwanešu, ge ra tabola mantšu a ke re, bjale ka letšatši la lekgolo e le Sontaga, re gopola gabotse gore letšatši lona le e be letšatši la segopotšo, mo e re Morena Jesu Kriste o ile a tsoga bafung. Go o e bala bukeng ya Johana from chapter 20 o theoga le yona, ngwanešu, e re botša ka tiragalo ya nako e Morena Jesu a išwa lebitleng. a bolokwa ngwanešu lebitleng gomme ka letšatši la boraro a tsoga e bolela ka maria e re a kitimela lebitleng a ya go hlola gore ka nnete tiraga yolala morana jesu a e boletšeng gore e tla phethagala e phethagatše na o be a sena go assurance mara o ba nyaka go kgonthišiša gore na ka nnete nnete o tsogile na ya ba re ngwanešu ga a fitlha lebitleng wa humana gore leswika le rotošitšwe ga a sa le gona lentšu la modimo wa lebala le tlhalosa ga botswere a re a sa lutše go a rotoga morongwa wa morena a botšiša potšišo gore na le nyakang ba phelang go ba hwileng morena jesu ga a sa le gona fa o tsogile ngwanašo e be e le ntho e maaka e se maaka ka baka la e be e le mathomo in the history ya lefase le mo e le gore motho o ile a tsena ka gara lebitla fetša a tšwa bane še re bile le baporofeta re bile le batho ba maatla ba ba šweleng mara le mmamohla ba sa le ka gara lebitla le mmamohla ga ke bolela jwale ngwaneso ba sa le ka gara lebitla morena jesu le mmamohla ga re bolela ebile yena ya kgonne go fenya lehu la lebitla o ile a šwa gomme a tsoga Ngwanešu I don't care gore na batho ba reta batho ka maina majwa I don't care gore ba godiša motho wa nama ka mokgoma mara se segolo kore ge motho a šile a pala ko go tsoga se ke sešupetšo sa re motho ye eno ba motho mara morena Jesu Kriste o tlile lefaseng a šwa Ka letšatši la boraro a tsoga. Go na le ntho e tlišang different gare ga medingwana ya lefase le ye lo re bontšhiša ga botsore maatla a dutše kae. Batho ba bantši re dumela dilo mara pošišo ko rena ntho ena e o e dumetšeng e ka kgona go go phediša na? Morena Jesu o fentše le lehu le lebitla ke ka baka la ngwanešu re mo dumela ka baka la re dumela gore le rena o tlo re tsoša bafung o bolela mantšu a ngwanešu ebile o tšere di-examples tše dintši tša di dirileng o dirile mehlolo ye mentši ngwanešu ya go bontšhiša gore ke yena tsogo ke yena bophelo o e bala bokeng ya johana chapter 11 ka story sa lazaro ke sešupetšo sa gore ngwanešu morena jesu o na le maatla go tsoša ba hwileng o re ga a bolela le marita o mmotša mantšua o re na o a o tshepe taba ye na mohlomongwe ka no e bolela ka na tsela engwe lesolo o e kwešiše a bolela re mone mare marita ke nna tsogo wa dumelang go nna o tla phela le ga a kagwa ka mantšu a mangwe go na le ditiragalo tše dingwe ngwanešu tše e le gore batho ge re di lebeletše ka mahlo a senaba di bontšhitša e le semaka mara ga di fihla go jesu ngwanešu ke be e fetoga ya ba mohlolo Lentšu la Modimo bokeng Johana chapter 11 ka story sa Lazaro e be le example ya Morena Jesu a nyakang go itliša go setšhaba sa gagwe gore dumelang go nna gomme le tla phela. Ge motho a dumetše go Jesu, ngwanešu a tšere bophelo ba gagwe a bofa Morena Jesu, a re, Morena, nna nka se ka ka kgona go iphediša. A mofa a re, Gomme nna ke a dumela gore ke wena mong ka bophelo gomme o tla phela. Morena Jesu, ngwanešu, le mma mohla letšatši ge le bolela Lebitleng la gagwe go se go empty ga ona le marapo ka baka la gore o tsogile bafure ngwaneso ke ba bakae mo lefaseng ba e le goreng ebile ba bagolo ra ba reta ka maina magolo ra ba hlompha ka ditiro tša bona mohlomongwe ba na le tše ba di dirang batho ba ba hlompha mara mma mohlaga re bolela ba sele ka ra lebitla na ke re gona ke re tshepha jesu wa ileng a šwa tsena lebitleng a fetša a tsoga ka baka la gore keng ntho e le goreng ngwaneso e re fa confident mo go yena a se taba ya gore o ipitša morwa wa modimo a se taba ya gore o tsogile o belegwe ka mohlolo o e le gore ga sanka wa kopana monna le mosadi a tswatswana ke a belegwa ke moya galelela a se taba yeuwe taba ye re fang confident mo go yena le maatla ke gore o hwile a fetša a tsoga ke mamma mohla wa bolelwang in the history ya lefaseng wa e le gore o hwile a fetša a tsoga e sa le yena jesu go sa bolelwa ka yena le mmamohla nna ngwanešu ke re gona ke re dumela go yena o tla go fa bophelo ke monga bophelo o fentše lekgo le lebitla ga a sa le gona lebitleng ba sa mo nyaka le mmamohla mara ga ba mo humane ka gore ga a sa le gona lebitleng o tsogile gomme a rotogela ga e le godimong mara o e bala bokeng yela ya ditiro chapter 1 o theoga le yona ngwanešu lentšu la modimo le hlalosa gabotse ka mokgwa e le goreng barutiwa ba gage ba na le yena after a tsogile bahu lentšu la modimo le re a ba a rotogela thabeng gomme morena jesu a ba ruta ga a seno fetša o bolala le bona lentšu la modimo le re eh, gwa ba le maatla mokukang gomme le rona mo tšeela mosepetsa la moišelo godimong ya ba gona ba se sa mmona ke rata mantšoa ba re ba sa lebeletšeng tše sobelela ya ba gona mo e le gore ba bona banna ba babedi ba barongwa ba apere botšhweu lentšu la modimo lerala ba bolala le barutiwa ba ba bolela mantšoa ba re kana mokgwa o no no no le mmonang a ya ka gona ke ka mokgwa tlogo o boa ka gona ngwanešu a re no dumela fela gore morena jesu o šwile a tsoga e fela re bolela gape le gore o etla o a boa o tlo tšea kereke ya gage nna ke re gona ke re ngwanešu e ba reti ka baka la letšatši la go tla ga morena a le tsebe ke motho e ba redi ngwanešu o e hlaganele gore tšatši le a boyang a o humane o swere tsela ya gage gore a kgone go o tšea le wena o sepela le yena ngwanešu they are selected people ba e le gore ba tlo sepela le morena a se lefase ka moka ga tlo re e tla rwala lefase ka moka Lentšu la Modimo le re o tlo rola, o tlo tšea kereke ya gage. Na kereke ya gage keng? Paulos o re hlalosetša gore kereke ya Modimo keng. O re na ga le tsebe gore mebele ya lena ke tempele ya Modimo na? O tlo tšea ba ileng ba gage, ba ileng ba mo amogela, ba dumela mo go yena, ba mo tshepa gomme ba mo holofela. Ba se ke ba kitimiša llo tša lefase mara ba tshepa yena, ba se ke ba holofela go llo tša lefase. fase ba tšea tshepo ya bona ba e bea mo go yena ga e tla o tlo tšee bona ngwaneso ke rata o bolela mantšu a kere a re sekebe ra phela ra itebala a re sekebeng ra dula o kare mo lefaseng re tletše forever a re sekebe ra phela o kare mo lefatsheng ga go sane go tlo hwa ngwaneso dikgolo gona di tlo re tšea go sa kgathale gore modumedi goba modiradibe Lefu ke tsela go batho ba dumelang go modimo mara lefu ke lefu go batho ba sa tshephe modimo ka baka la gore ba dumelang go modimo ge lefu letla le ba tšea le ba iše khutšong mola e le gore batho ba dira dibe ge lefu letla le ba iše lefung lefu to lefung ngwanešu ga o sena jesu ga ona bophelo mohlang o etšwa ka gara mmele wa gago o theogela lebitleng e re ko botse moya wa gago ngwanešu o ya tahlegong ga fela o sena jesu morena jesu ke yena wa re kopantšha le modimo ke yena modimo a mo dirileng sehlabelo seo rena batho ba re phela ge re dumela mo go yena re kgona go humana bophelo bophelo bo humanega go yena ngwaneso bophelo ga bo humanege ka ra ditšhelete o ka no huma wa rwala lefase lena mara mafelelong a dilo ke tahlego ya moya nna ke re gona ke re nako e seno gona ya gore dilo di ka fetoga sebaka se sa le teng wa nešo mo e le gore jesu a ka go lebalela dibe na ke re wena ke re fetoša moya wa gago o lebelele mahlo a gago go morena gobane tafita gore ga e bolela o re na ke gore mahlo a ka a lealea goba a bontšhiša gore o a nyaka mara bothata gore ga a fumane mara gore ga a bolela mantši gore mahlo a ka a lelalela a lebelela dithabeng a bolela mantši gore hlakodišo ya ka e tla tšwa ka ena a re ga e se morena mohlodi wa legodimo le lefase ka mantši a mongwe ba era gore ke be ke ikitimela dithabeng ke ipotsa gore ke tla humana thušo ke be ke ikitimela dithabeng ke ipotsa gore bophelo ba ka bo tla ba kaone ke be ke ikitimela dithabeng ke ipotša gore ke mo bophelo ba ka bo tla phologang gona mara a buša re a-e eh, eh, ke lemogile gore hlakodišo ya ka e tla tšwa go morena mohlodi wa legodimo le lefase ke yena monga bophelo ka baka la re ga go sana mo lefaseng motho ya ka phološang moya wa ka ge e se morena ngwanešu go ya kerekeng ga go phološe motho e fela go thuše motho gore a tsebe modimo nna ke re gona kere e ye kereke mara ngwanešu sa mathomo sese lentšu la modimo matthew chapter 6 verse 33 e re tsoma mmušo wa modimo le go loka ga ona gomme tša bona o di nyakang di tla go latela ngwanešu ke rata gore mo lefaseng ga re phela pele ga ge o tla nyaka tša lefase le tsoma modimo pele gobane ge o ka itiša modimo pele dilo tša gago di tla sepela gabotse ga o ka tšea modimo wa modia first priority in your life you will never go wrong batho ba bantši ditsela di a fetoga maemo a fetoga re a tlaišega ka ra bophelo ba bangwe bošego ga go robalwe ka baka la gore o tsene ka re ga dilo o swa ba wa tsena le modimo na ke re gona ke re tšea modimo o modimo o modimo the first priority God will never ever disappoint you. Lentšu la Modimo le rego bao ba botile go Morena ba ba mo tshepha ba ka seke ba ješwa dihlong. Bjale šo ke re go na le dilo tše dintši tše di diragalang. O seke be wa tšea ke mogofe wa lefase wa re batho ka moka ba ya bosobela le wena wa ya bosobela. O seke be wa tšea ke mogofe wa re ke tla reng ka re batho ka moka ba dira so. Nna ke re gona ke re ngwanešu tšea ka tsela ya morena modimo wa go rata ene modimo o rata o ka kwa ditaba tše ka baka la gore wa tseba gore wa di hloka gore o phološe moya wa gago lefase le re phelang go lona ngwanešu re ka no ba re ipshina ka baka la re mennete ke ye mentšhi re tla ra hloka go hlokomela gore kana motho mo a seatlela sa mmaruri na ke kgathele gore na lefase le le go file eng a ke kgathele gore na o ipsina ka eng mara se se kgathatša moya wa ka gore ge o tloga o tlo ya kae ka baka la go sena modimo ga ona tsela ge o sena jesu ga ona bophelo ge o sena jesu ga o tsebe tsela ga o tsebe nnete o re go filipi o re filipi we ge o bone nna o bone tate ka baka la re ke na tsela ke nna nnete ke nna bophelo a gona motho mo lefaseng wa ka yang go tate ga se ya ka ya ka nna ke nyaka batho ba ka dumela mo go nna gore ba kgone go ya go tate a gona motho o ya ka tshelang ka boropane lefaseng le re phelang go lona go tloga o ye legodimo a gona tsela ya shortcut tsela ke tše pedi fela tsela ke jesu ngwanešu ya go ya legodimo ya go ya diheleng ngwanešu e no ba tsela ya gago wa ikgethela Bophelo ba gago ngwanešu is the reflection ya tsela yeo e kgethileng. ka mokgwa o phelang ka gona ngwanešu ke sešupetšo sa tsela yeo e kgethileng ka mokgwa o phelang ka gona ngwanešu ga go hloko gore o botšišo na wena o dumetše kae mara tsela yeo e swereng e tla re botša gore na wena o kgethile mang because lentšu la modimo ngwanešu o re ga e bolela paulos o re go ba leng go kreste e ba dibopiwa tše diswa dilo tšela tša kgale tšela tšetše tša go sebetša modimo di a feta motho o thoma go phelela modimo a thoma go sepela ka tsela ya modimo a thoma go ba sebopiwa se seswa sa morena e seng sebopiwa se seswa fela mara e fela sa morena ya ba ngwana ya reng nna ke phološitšwe ke ya gae legodimo ngwaneso ke rata go no bolela mantšwe mesong ya letšatši kere Tšatši la lekgono ke segopotšo sa gore Jesu o hwile e fela a tsoga. O tšere matšatši a le mararo a le kare ga lebitla, mara e fela a tsoga a hlola lehu le lebitla. E re ke a bona mmušong wa leswiswi Satane le madimona ba betha matsogo ba celebrate ba ipotša gore o fedile. O be a ipitša ngwana Modimo, o be a ipitša morwa Modimo, a dira mehlolo a re tlaiša re leleka ka ra maphelo a batho re ba controla. mo mohla re mo swere ka ga tronko ya dihela re mo tlaiša go mo tlaiša go fedile ka yena ba bona o ka re modimo o wike gana maatla mara ba sa tsebe gore ntho e ba e thomilego e tlo ba palela ma mohleng wa neso re go botše jesu kriste o ka ra dipelo tša batho ba dimilione batho ba ba mo amogetše lefase ka bophara jale it's a nightmare ka ra mmušo wa leswisi ka baka la re jesu o tsogile And-e go tsogeng ga gagwe ngwanešu gwa tliša phološo ka ra dipelo tša rena. O re ga ba botša o re ka letšatši la Pentakoste moya o halalelang o tla tla. O re ga ba botša pele ga išwa koteng tša sefapano go la mantšua o re gwa lehola ge nna ke sepela ke tloga ke tlo le tlogela ba tšhoga na goreng banna re sepela le motho wa go dira mehlolo motho wa lore o kgona go commanta le tlhago ya theeletša mabohla o bolela gore o nyaka gore tlogela ba ba sa kwešiše ba rutiwa ba gage mara a ba botša mantšware wa legola ge nna ke tloga ka baka la ge ke sana le lena go na le dilo tše dingwe le ka se kgone go di experienca mara ge nka tsamaya go tlo le gola ka baka la gore le tlo lemoga dilo tšeo ke di dirang gore le lena le kgona go di dira ka baka la gore nna ke kwa modimo ke direla modimo ke kgontšha ke modimo mara lena le ka se kgone e sa le gona jwale mara ge nka tloga le tlo tshwana le nna ke ka baka le ngwanešu lentšu la modimo le reng ka letšatši la pentecost ba re ba sa dutše ba rapela gomme ba kwa modimo o mogolo o etla legodimong jwale ka mollo wa wela godimo ga batho ka moka ba ba bang ba rapela ba kopane ba le in one accord lentšu la modimo le re ba kwa nthongwe ye e sanka ba e kwa e sa le babelego ba thoma go rapela ka maatla ba tletše ka moya o galalela ngwanešu ga o sena moya wa modimo ngwanešu o ka seka wa kwešiša taba tša modimo gobaneng wa moya wa modimo ngwanešu go tsene ka ra bophelo paulos re ga e bolela gore ke kokotetše le kriste sefapanong ga e sa le nna ya phelang mara ke kriste ka regaka re hloka gore jesu a rene ka ra maphelo a rena gore le ditiro tse re di dira gore di se ke yena ke ka baka le gore nako e nngwe batho ga ba kwešiše ga batho ba dira dilo tše dingwe ba modimo ka baka la gore dilo tše ga re e tiriše ngwana ešo e fela re hlahla ke moya wa modimo o bolala jwale bokeng ya bagalata o re sepela le hlahla ke moya ke mo le tla go lesa go phetha ditumo tša senama ke dilo tše kae ngwaneso tše e le goreng o rata go direla modimo mara o tshwenya ke nama ke dilo tše kae tše e le gore o rata go nyaka modimo mo amogele o phediše ke yena mara o tshwenya ke nama ke re e re go botse mantšo ngwaneso marana jesu o fentše ene le wena a ka go fenyetša ngwaneso o be a go bala ka re ga dilo ka moka o be o badilwe ka gare ga go kokotelwa ga gage o be o badilwe ka gare ga go lebalelwa dibe se se šetšeng go wena ke pelo ya gago dumela go morena gomme o tla phologa dumela go morena jesu gomme o tla phela a go tshepiše mahumo ga a go tshepiše mešomo ga a go tshepišitše tšeo ke di-benefits ngwanešu mara sa se tshepišang sa go di feta ka moka ke gore o tla phela ke ma sa nyakeng bophelo ngwanešu a re nyake go hwa ra ya tahlegong re nyaka go hwa ra phela o ka no phela mo lefaseng wa ba modidi wa hloka le teneranta ngwanešu mara ga o ehwa wa humana khutšo modimo a ka go phediša re ile go rapela ngwanešu mesong e thapelo ya kgaka gore ngwanešu Tšea Morena Jesu ka ra bophelo ba gago. Re phela mehleng ya bofelo. Motho o hloka gore a boelane le mmopi wa bophelo ba gage. Motho o hloka gore a boelane le Modimo. Phagamiša matsogo molo gona. Ke ile rapela le wena wa ntšhela morago ka thapelo ye. e re go hlalosetše thapelo ye ke ya boineelo ya gore jesu tsena ka gare ga pelo ya ka tsena ka gare bophelo ba ka laola bophelo ba ka ombe monga bophelo ba ka a ke sa nyako phela ka go iphelela mara ke nyako phediša ke wena modimo re ile go rapela modimo a go šegofatše ntšha le morago ka mantšwa o re morena jesu re kwele lentšu la gago gomme re ya le amogela ka dipelo tša rena ka moka Morena Jesu, re leboga go re kwetše bohloko wa re fa molaetša wa lentšu la gago gore mma mohla re go tsebe gore ke wena tsela le nnete le bophelo re ya go amogela ka ra dipelo tša rena jwale ka morena le mophološi wa maphelo a rena morena Jesu Mma mohla ke phološitšwe, ke ngwana wa Modimo, ke tswetšwe ka madi a Morena Jesu, ke ya gae legodimong. Ntebalela dibe tšaka ka moka ga tšona, gomme ngwale leina la ka bokeng ya bophelo. Ke ya gae legodimong ka Jesu Kriste. E re, Morena, ke a leboga ge o ntebaletše gomme wa ntumelela gore le nna ke tsene ka gare ga mmušo wa gago. ke a leboga jesu gomme ke a leboga ebile ke a go rata ke a go tshepiša morena gore ke tlo go tlhankela ka go rata ka go tshepagala ka leina la jesu amen